Aye bono gotosaria enda yaito tiga. Aye nomogwasiri bweka tiga nomogwasiri akwane. Ono omobisaito. Akwane. Asima omwami siakwane boroto. Asabone.

Inche nomo MCA o Nyatieko ward, rero iga exercise ye chibasari kegendererete aiga ase office yaito ya Nyatieko ward office, na inche narora ng'a mbuya mba join abanto bane ndore naki bakorerwa chiform, so that baende banyore bache gokonyera abana babo bakoenda chisukuru.

bakorete bakachi basare echichanyarikaniri kwenana nero. Lakini rende ntebe ng'a ase okwenana oko namache korora ng'a amagoso nabe amake, because buna bono ekero ba gavana natoma omowaziri oye oyomo gocha korwa chireform echi na aba chief officer na reinforcement, ekero nacha nabache oyio nanyora ng'a ngokwanera bare abanto ng'aki bagokora eprocess. Bamanye gochaka koenana chiform rende ekero bakorana ndoche ng'a yaba echallenge ekero ntete gokwania abanto rende toba welcome nanyora ng'a omowaziri ore korokwa Eric Miyenda atatageti nkwane agoteba ng'a nanyorwe gocha naende oroche omanyete wodi office eye nonye nkokorera egasi. So inche ngocha chinsa chinde chionsi mbwate ng'a nagocha gokora egasi, lakini ekero nare gosoa office nanyora ng'a naende bagokwana, nataka nkwane abanto bande abwo. So nanyora otagire goeta eburaburu ng'a togokwana abanto aba ba kwanyorirwe nakoigwera ng'a keri nkonyorwe. Abanto nabo ba bagechigwa lakini intwe twakanya abanto baito, twabatebia egento kia moimo bono iga ne bursary banyore ntoo siase siasa ntoikoreta siasa ase bursary. Ebursary neye omwananchi Omwetieko, Mwananchi o Kisii County, Omwananchi o Kenya, naende eye ne right ya kera omonto anyore bursary iga omo mca tari goe gosoa ime in any way nonya omogabana onde bwensi so nabo nakanya abanto baito babe abatoereru baeirwe chi form so we are expecting ng'a mbache bairane chi form torigererie naende baewe chi bursary chichi kobakonya basomerie abana igo ntotobwati mang'ana amabe ntogogete ng'a. Abanto baito banyoa chibasari, onde tari omisi, bonsi babeire baria, bagakera omonto onyorire, na inche nonya nabeire ofisi bakabakorire, igo we wish our people well. Ase amarieta ngoroku Eric Mienda, ore omowaziri ase ecounty government ya Kisii. Nache aa rituko ria rero ase ewodi ya Nyatieko on behalf ya omogavana Simbarati origereria exercise ye bursary na kegendererwa aah buna moroche abanto barenge igaa na abange sana chinsa chiamambe lakini Nyasaye bwanchire abanto aba bonsi banyorire chiform Gaki nao tore atoganyete torore gose onde naro onyoru orenge mogondo, erinde aye banyore chibasa riga ase obweng'e exercise kiabeire ekiya. Goika bono iga twaenanire abanto ang'e elfu eyemo na mia mbili banyorire chiform bachire nachirochio, twabeka ecriteria buya twababanga chisublocation, abanto baria bare emiaka emerongo etano omogochia igoro twababekera egroup ya abeng'ao rigere erio gohakikisha ng'a exercise yabeire mbuya mono. Ase amarieta ange oroku Eric Mienda, inde omowaziri ase ecounty government ya Kisii, nache rituko ria rero ase eward ya Nyatieko. On behalf y'omogabana Simbarati origereria exercise y'ebasari buna kegendererwa buna moroche abanto barenge igaa na abange sana chisa chia maambi lakini Nyasaye bwanchire abanto aba bonsi banyorire chi form gaki nao tore toganyete torore gose onde naro onyore orenge mogondo erinde aye banyore chibasari iga ase obweng'e exercise kiabeire ekiya goika bono iga twaenanire abanto ang'e elfu eyemo na mia mbiri banyorire chi form bachiire na chirochio. twabeke criteria buya twababanga chisublocation, abanto baria bare emiaka emerongo etano omogochia igoro twababekere egroup ya abeng'ao rigere erio gohakikisha ng'a exercise eye yabeire mbuya mono.